Wat dës Transfraen versus Biofrae-Geschicht ugeet, ech mengen net, datt eis Gesellschaft fir dës Diskussioun bereet ass. An dësem Land gëtt nach ëmmer gestridden, ob Elteren, Mammen, solle schaffe goen. Mee vläicht ieren ech mech och. D'Raluca geheit e Bléck op dem Anni säin Handy, dee knapps opgehal huet ze vibréieren. Den Dieudonné wäert an den nächste Wochen deng Korrespondenz offänken. Gëff him däin Handy an deng Zougangsdaten, du kriss vun eis een neien an och eng nei E-Mail-Adress. Gëff déi, wann ech giff, just u vertrauenswierdeg Persoune weider. D'Annie muss duercherneen ausgesinn, well d'Cheffin leet him eng Hand op d'Schëller, An den Anen ass de Liibling vun der Natioun. A mat denge Froen hues de der Woke Brigade zum Ofschoss fräi ginn. Haassmessagen a Morddrohungen, erënners de dech? D'Annie spiert, wéi d'Raluca him d'Schëller dréckt, iwwerdeems him sou lues d'Konsequenze bewosst ginn. De Sender schützt dech natierlech. Wann s de wëlls, kanns de zäitweileg an eiser Autoreresidenz wunnen. Du packs dat schonn, behaapt d'Raluca a steet op. Du hues beim Interview schliisslech och Courage bewisen. Déi fréier Krichsreporterin neigt sech déif bei d'Annie erof. Weess de, Mir war do en Detail opgefall, dee mer keng Rou gelooss huet. Fir d'éischt duecht ech, d'Anne ass einfach extremst reaktiv, mee dunn hunn ech nogerechent an do ass e Sputt vu ronn 40 Sekonnen tëscht deem Ament, wou s de den Anne op dem Peters hir Kandidatur uschwätz, an deem Moment, wou d'Peters hir en Tweet geschéckt huet. Ween ass deng Quell? D'Anne kuckt d'Raluca erstaunt un, Ech weess net, wat s de mengs. D'Chefredaktesch mustert d'Anni, mee d'Anni hält hirem Bléck stand, a sengen Aen ass soss näischt wéi éierlech Iwwerraschung. D'Chefredaktesch zéckt, wéi wa se nach eppes soe wéilt, rëselt dann de Kapp a geet dervun. D'Anni bleift sëtzen an iwwerleet. Bei der oppener Kichen huet d'Raluca den Dieudonné ofgepasst, fir mat him ze schwätzen, vun Zäit zu Zäit geheie se him Blécker zou. D'Annie gräift sech säin Handy a wëll domadden Richtung Gank. Wéi et duerch de Büro leeft, rullt him den Dino mam Stull an de Wee, fir et opzehalen. Den Dino ass Sportreporter, en nervöse klenge Mann mat engem kugelronne Plakkapp an engem kugelronne Bauch u sengem soss flaache Kierper. E kräizt d'Äerm virun der Broscht. Datt s et weess, annoncéiert en, ech sinn net wéi déi aner hei, ech sinn éierlech a riicht eraus. Iwwersat bedeit dat onqualifizéiert an onhéiflech, mengt den Dieudonné, deen hannert dem Anni opgetaucht ass. Den Dino kuckt e béis an den Dieudonné prost him frëndlech mat der Kaffistaass zou. Den Dino pëtzt de Mond zesummen, e léisst sech elo net verschoteren. Mir ass egal wou s de studéiert oder geschafft hues, dat impressionéiert mech net, du bass dowéinst net besser wéi ech. Den Dieudonné verschléckt sech bal um Kaffi. Genau dat sot ech och, gell Anni? behaapt en a stéisst d'Anni mam Eelebou an d'Schëller. Ech sot, Anni, pass op, du bass net besser wéi den Dino, hal op ëmmer iwwert en ze stëppelen. Un engem vun den anere Schreifdëscher gëtt gelaacht, mee dat stéiert de Sportreporter net. Heen ass gewinnt, datt gewëss Leit de vun uewen erof behandelen. Du mengs vläit, well s de geklappt krus, datt s de hei elo déi grouss Nummer bass. Mee ech kann der versécheren, datt déi meescht genau sou denke wéi ech. Wat s de do mam Minister gemaach hues, ass aarmeséileg. Dee Mann huet méi Anstand am klenge Fanger wéi's du jeemools wäerts hunn. Wann een nei an e Land kënnt, da behëlt ee sech an d'hält een de Ball flaach. Da geet een net fir d'alleréischt d'Politiker duerch den Dreck zéien. Déi lescht Wierder huet den Dino geruff, well d'Anni dem Dieudonné seng Hand vun der Schëller gerëselt huet an einfach erausgaangen ass. Ganz richteg, téint et vun engem anere Schreifdësch, awer net ze haart. Aner maache sou, wéi wa se näischt matkritt hätten. Ech wousst jo guer net, dass de bemol en Häerz fir den Tom Anen entdeckt hues, wonnert sech den Dieudonné. Ech hat alt gemengt, dee wier der vill ze vill modern. Den Dino kuckt den Dieudonné gedaam un, Ech mengen och net, dass de kapabel bass, dat ze verstoen. Da rullt en zréck bei säi Schreifdësch. Den Dieudonné weess genau, wat en domat gemengt huet. Sou laang ewéi e geziilten Af Fueslidder sangen a Gedichter vum Lentz opsoe kann, kritt en op de Réck geklappt. Mee soubal e sech erlaabt, eng Meenung iwwer d'Politik ze hunn an deem Land, an deem e gebuer an opgewuess ass, gëtt en drun erënnert, datt e soss näischt ewéi de lëschtege Neger vun der Guadeloupe ass. D'Annie ass op d'Toilette gelaf an huet sech an enger Kabinn agespaart. Sollen se dobausse roueg mengen, hatt wier wéinst dem Dino fort gelaf, dat ass em egal. Hatt zitt den Handy aus der Täsch a scrollt a senger SMS-App erof bis 17 Auer 15. Et wielt eng SMS mam Ofsenner anonym aus, schreift.